nar, relattivament, isemmi l-punti naħseb li jien ngħid sew għamlet il-Knisja, ġifieri bir-rispett kollu biex titkellem fuq in-nar tkun tifhem fuq in-nar, e, u mhux qed ngħid li l-Knisja ma tifhimx ta' imma anke kif jitkellmu ċertu taqra ċertu artikli fil-gazzetti pereżempju li taj da dan għax imisu nnifsu. Da minnu, anzi jifhem f'kollox. Imma naħseb il-punt u għaw, għawek fejn nasal li naqbel e, ma sħabi kollha inkluż ma' Dun Anton, ġifieri li forsi l-iktar id-dokument li ħareġ mill-kurja li fl-aħħar mill-aħħar huwa dokument ta' parti mill-festa u parti essenzjali, aħna dirna li għandna nagħmlu passi l qudiem u qed nissuġġerixxu li minkejja d-dokument kif qed ngħid ma jitkellimx ħafna fuq in-nar, aħna rridu nkunu proattiv, aħna kif għal Godfrey, xi rridu? Aħna min irid il-festa tiġġenera? Jien nixtieq ngħid ħaġa waħda li ħafna nies jinsewa. Ħafna nies jinsewha għax fil-festa jiġġieldu. Għax fil-festa jkun hemmhekk. In-nies li jorganizzaw il-festi, in-nies li jħobbu l-festi, in-nies li huma mitħa tal-festi, l-għar ġimgħa ta' ħajjithom fis-sena hija l-ġimgħa tal-festa anke jien President ta' każin tal-banda, jien kif nara jien Stella Maris, kulħadd jaf, kif nara Stella Maris fuq il-bankun fil-knisja, neħħi oqda minn fuq l-istonku daqsiex. Iġri anka forsi hawnhekk anka hawn id-dokument, Irrid li n-nies jifmu wkoll anka fid-dokument li veru pereżempju għax tan-nar hekk għax il-band hekk. Imma in-nies li huma involuti għaw Godfrey għaw u kull min qed jismana, aħna nagħmlu minn kollox, minn kollox, minn kollox biex ikollna festa nadifa. Nassigurak, ejja mhux kulħadd. Imma 95, 99% mons, nassigurak, nassigurak. Nassigurak li huma l-waħdiet. U l-ikbar uġiħ tal li jkollna u aħna Li jmur kollox sew. Aħseb wara aħna.
Iġri, imma intkom tu tifmu l-inna u koll, mos. Iġri, irridu nifmu li xurxin, irridu nirranġaw, kem xaġa ħazina, nirranġaw fl-imkien. Imma ġuri, għara ma naħsbux, illi n-nis li veru jħobbu l-festa. Nikgarantilek, ma najċ 100%, imma 98% nistriħu kif taħdi l-festa. Michael, qabel naddi għal għaxanna intervista u koll. Eh, Ma' Marlene Pullicino li nserta hija persuna oħra li għadha ħrrgizzaw xi attività jisimha Insaħħu l-Festa Flimkien Jekk Missejr Żball u ħa naraw x'għandha xi tgħid fuq restawrar tal-festa wkoll. Però fid-dokument 2.6 jgħid, Moderazzjoni fl-infiq Sparar, prudenza u moderazzjoni fil-kwalità, qawwa u ħinijiet.
Kollha Second Line Home Right. Aħna ressaqna għaxar għaxar proposti, fost il-proposti li ressaqna aħna stess. Zon Anton, taqbel ma ħagġi vittek li għom? Ġifiri, ma tantx. Vodiri, il-dokument. Ma posti jina, ma tantx.
Le, le, Il-dokument tal-għada piroteknika ħareġ tiġranet warajna. Dr. Falzon. Michael, Michael.
Michael qed jgħid mhux b'reazzjoni tagħna. Jiena ġajt x'imkien ieħor iktar nieħu gost għax vordieri Konna qed naħsbu fl-istess linji. Bla dubju. U deri aħna poġġejna aġenda li trid tinżel fid-dettall. U l-għaqda piroteknika misset punti minn dawk l-aġenda. Ma t-tisfira ta' it-tifsira tagħkom li għandu jkun hemm prudenza prudenza u moderazzjoni fil-kwalità. Eh. Xi tfisser dik? Jiġifieri, jiġifieri inti għandek tispara il-ġurnata kollha, inti għandek tispara b'qawwa ta' ċerta qawwa l-ħin kollu, jew għandek tispara ta' ċerta qawwa, inti għandek tuża ċertu materjal Aħna biex biex moderazzjoni naħseb anke d-dokument tal-għaqda piroteknika hemm passi li fejn l-affarijiet huma moderati iżjed milli aħna fil-preżent. Biżejjed mhux biżejjed deka ikun idea. Imma għamlu passi mhux qed ngħid fuq l-aġenda tagħna għax nieħu l-kelma ta' Michael li dak kienet isir qabel. Imma jiġifieri hekk uku, hekk U dawk huma l-linji li nkunu qegħdin nistennew aħna. Il-konsultazzjoni bdiet f'Jannar. Vera. F'Jannar l-għaqda tal-Assoċjazzjoni tal-Baned għamlet seminar u mort nitkellem fih jiena. U kelli quddiemi fuq il-mitej ġejjin mill-baned kollha u poġġejt aġenda twila, diskors ta' nofsiegħa, tajtulhom miktub lil dawk kollha preżenti wara, jiġifieri, U konna qed nistennew li jkun hemm proposti konkreti. Ma ġewx il-proposti, ma jimpurtax. Kulħadd għandu s-sistema tiegħu, jiġifieri, u forsi jiġu dal-proposti konkreti wara li ħriġna d-dokument. Jiġifieri, u aħna ħan niltaqgħu ma' min jixtieq jiltaqa' magħna. Qabel ma għamiltu dokument, mort inti mort tiltaqa' mal-gazzetta. Stidnuni huma, organizzaw huma u stidnuni u mbagħad għamilna xahar wara. Il-kappilani għamel seminar fuq il-festi u stieden lil kulħadd, mhux il-baned biss, il-baned, il-laqda pirotekniċi, ehm, il-Ministru tal-Ġustizzja, l-Avukat Ġenerali, jiġifieri, il kulħadd stieden il-kappillani biex impoġġu aġenda għad-diskussjoni u tlabnihom li jtuna eh, ir-reazzjoni tagħhom, volli l-konsultessa li tiġi tgħidli impost. Meta d-dokument Kollu qed jgħid li huwa konsultattiv. Meta dik inhar tlabni fil-proposti u ma ġewx. Affari ta' min raġunijiet ta' min ma ġewx, jiġifieri, issa tiġi tgħid li impost, jekk mhux offiża dik, għall-inqas għall-integrità personali tagħna. Ma ma jimpurtax, aħna mdorrijin jisparaw fuqna għax aħna soft target. Brian, xtaqt nagħmel punt fuq fuq tan-nar jekk tippermettili. Ħa nagħmluha ċara, bħal għaqda pirotecnica, Aħna naqblu per eżempju, ċertu ħiniet jinbidlu. Aħna qed nissuġġerixxu ċertu ħiniet jinbidlu. Qed nissuġġerixxu li ċertu ħiniet jonqsu. Qed nissuġġerixxu nċarqu ċertu ħinijiet. Qed nissuġġerixxu aħna stess, aħna stess, li d-daqs tal-bomba jiċkien. Imissa li nipretendu u li mhux għall-Knisja biex għax hawnhekk ma ġejx biex nattakkaw id-dokument għaw ġa biex niddiskutu l-vesti. Imma li qed nipretendu u bidriet nipretendu li nkunu stmati sew. U din hija xi ħaġa li aħna għamilniha jiġifieri u l-moderazzjoni, għana jgħidu kif inhi, l-moderazzjoni. U li anka t-tip ta' nar jiena għawek pubblikament nappella li dilettanti ta' nar kollha bib tiegħi. Hija, il-bomba rridu naqsu għajk kemm bżonn naqsu l-użu tagħha. Il-Maltin kapaċi jagħmlu nar ma jagħmel ħadd bħalu fid-dinja. Ħadd, ħadd, brajn. Ejja nagħtu spettakli. U ġiex tajli festa bla bomba jew bla murtari, dak minn qed jgħid hekk qed jgħix fil-qamar. Anke d-dokument b'ra jarah x'żewġ qasmiet għandu tal-kulur fuq u quddiem u wara. Ġifieri huwa parti integrali. Imma mela le. Imma żgħar. U iva, ma l-għeda tas-sitta żgur, tas-sitta żgur l-ammont. Imma hija aħna dik li rridu mhux intejbu rridu. Aħna aħna mela ċara għax qed nixxi ngħaddi għall-intervista wkoll gost jekk ma jimpurtax. Aħna l-intenzjoni ta' dal-programm huwa sempliċi kif nagħmlu f'kull programm aħna nikkritikaw iva, l-kritika tagħna hija kostruttiva biex intejbu l-affarijiet u biex inkunu nistgħu Inkunu nistgħu, isem żgħotor titkellmu fuq id-daqs.
Jekk nagħdu kollox bi serjetà esaġerata, jiġrilna bħal festi. Le, le, le.
Di taħt iċ-ċunturin kienet, eh, irridu tuħu ħares. L-iskop tagħna huwa l-kritika li ħa noħorġu anke minna minn dal-programm, forsi l qudiem anke jkun hemm iżjed eh, diskussjonijiet anke bejnietkom. Ħa naraw daqsxejn l-intervista li aħna minna ma' Marlin Policino. X'inhi l-opinjoni tiegħek rigward ir-rapport li ħarġu l-kura tal-aħħar nirrestawraw il-festi flimkien? Mela ħaġa ħalli nagħmilha ċara li qed nagħti din l-opinjoni bħala persuna li dejjem tajt kontribut u ħadseb fil-festi minn tkun iġi nkun bandista fis-soċjetà eh, ta' Zurriq, soċjetà minnhom u allura għandi għal qalbi ħafna il-festi Maltin. u anke Għawdxin. U r-rapport dement li dawk il-proposti huma biss proposti li se jiġu diskussi u mhux imposti, allura nemmen li iva jista' joħroġ ħafna ġid minnhom. Jekk min-naħa l-oħra, speċjalment fejn jidħlu l-festi esterni dawn il-proposti se jiġu imposti fuq is-soċjetajiet u fuq dawk il-volontieri kollha illi jagħtu ħafna u ħafna xogħol matul is-sena, allura nemmen illi flok ġid Jista' jagħmel denju, u għaliex qed ngħid dan, il-festi matul iż-żmien kibru ħafna fl-irħula u l-ibliet tagħna għaliex minkejja l-globalizzazzjoni, anzi naħseb minħabba l-globalizzazzjoni, l-individwu jħossu jħoss ix-xewqa aktar illi jkun parti minn komunità. U l-festi reliġjużi u s-soċjetajiet li jieħdu ħsieb biex jorganizzaw dawn il-festi qed jiġbru aktar u aktar żgħażagħ, żgħażagħ ta' kull età, imma dejjem bi spirtu żagħżugħ, illi matul is-sena kollha, u mhux biss fil-festi u f'dawk il-marċijiet biss li nġibu fil-midja, ikunu qed jorganizzaw irwieħhom, jiġbru l-komunità f'attivitajiet li jorganizzaw huma stess biex jinħoloq sens ta' teamwork biex isiru ċertu avvenimenti u mbagħad waqt il-ġimgħa tal-festa. Bħal, pereżempju, biex jinġabar jinġabru l-flus għall-armar. Mhux, aħna ma nistgħux inqisu biss l-armar li qed naraw dak il-ħin, x'wassal biex dak l-armar sar. Ix-xogħol illi sar biex sar dak l-armar anke minn artisti ta' fama u oħrajn li mhumiex daqshekk ta' fama li qegħdin eh, iħarġu rwieħhom f'dawk is-snajja, kif ukoll dawk l-organizzazzjonijiet li jkunu saru matul is-sena biex inġabru l-fondi illi minnhom infihom qed jaqdu l-komunità. Issa wieħed trid joqgħod attent illi b'dawk il-proposti ma ngerxux dan il-volontarjat li llum huwa tant importanti għaliex kull ma jgħaddi żmien iktar dak li jkun isiba diffiċli biex imur jagħti ħin eh, lil dawn is-soċjetajiet. Allura jekk aħna għandna nies li għandhom dik il-ħeġġa kollha biex matul is-sena sħiħa għalan reliġjuż u soċjokulturali artistiku qegħdin imorru hemmhekk u jagħtu x-xogħol tagħhom noqogħdu attenti li b'dawk il-proposti jekk jiġu implementati ma naqtawlhomx dil-ħeġġa li jkollhom għalax inkunu qegħdin neqirdu it-tradizzjonijiet li issa ilhom eh, uħut minnhom għal mijiet ta' snin illi jeżistu f'pajjiżna. Importanti ħafna illi niddiskutu, niddiskutu with level, a level mind, mhux passjoni, ħalli aħna insaħħu l-festi Maltin.
Don Anton, smajna unek l-intervista li għamlet Marlin fejja anke fost l-oħrajn għalet li ċerta drawit ma jistawx eh, jinqataw li kien isir u il-mod kif eh, iż-żazah li għedin joffru tant għal-festija fu jispiċċaw jitgerrxu. Ma irridu aħna ngħidu fuq ix qed nitkellmu, fuq xi ħaġa li ma teżistix u ħa nibdewha mill-ġdid jew fuq għandna realtà li matul dawn l-aħħar snin, għexieren, ftit għexieren ta' snin marret lura minn ċerti aspetti tagħha. U li aħna jekk noqogħdu ngħidu għax l-iskop x'inhu naħseb nafuha. Imma għandna mard f'dawn il-festi, Għax ma npoġġux subgħajna fuq il-mard u ngħidu dan kif se nneħħuh dal-mard? Kif se nfejquh? Għax li noqogħdu ngħidu, noqogħdu ngħidu isma' għandna l-volontieri, imma il-volontarjat skont kif ikun iċċeniljat. Mhux għax għandek il-volontieri allura jistgħu jagħmlu li jridu u kemm iridu. Irid ikun iċċeniljat u irid ikun hemm. l-organizzazzjoni. Aħna tant irridu konsultazzjoni, għamilt proposta f'Jannar u fi Frar. Jiġifieri li rridu ma' min niddiskutu jkollu wkoll setgħa. Aħna ssuġġerejna f'dawk is-seminars li l-għaqda tal-Assoċjazzjoni tal-Baned tgħolli l-livell tal-għaqda tagħha. Proposta, m'aħniex nikkmandawhom. Tgħolli l-livell tagħha u tirregola hi. li l-banek tagħha self-regulatory, jiġifieri pubblikament intqal żmien wara li ma jaqblux magħha, għax dan huwa dittatorjat. Le, mhux dittatorjat. Da li inti tirregola lill-membri tiegħek għaliex li niddiskuti miegħek u m'għandek l-ebda awtorità fuq il-membri tiegħek. Għaliex mhux niddiskuti miegħek għaliex din mhijiex proposta għall-festa, din proposta lill-assoċjazzjoni. u saret pubblika, anke saret lill-Għaqda Pirotekniċi, lil dawn iż-żewġ għaqdiet, issirlhom proposta li għaqda m'għaqda biex tingħata awtorità li la nkunu qbilna fuq ċerta mġiba, l-assoċjazzjoni żżomm id-dixxiplina u tinkuraġġixxi dak li qbilna fuqu fost il-membri tagħha. ma qablux. U x'kienet ir-reazzjoni tal-Buro Teknika? Ma sa fejn naf jien ma esprimux ruħhom fuqha. Aħna bħala ngħadu għall-moment ta' reklam qasir ħafna. Bħala qda Buro Teknika naħseb esprimejna ruħna b'mod ċar fil-x'ismu l-iktar ħaġa li tispikka li tispikka fil-punti li ressaqna hija L-awtoregorizzazzjoni, nixtieq nagħmel punt wieħed biss ċar. Aħna nistgħu lill-membri tagħna nistgħu lill-membri tagħna nagħmlu awtoregol tant nistgħu bi bi u laqajna l-licensees kollha kull m'għandu ċenzja li morna b'dal proposti għall-gvern. Imma nagħmilha ċara illi l-infurzar ta' ksur tal-liġi mhuwiex fuqna. Jiġri hawnhekk Il-infurzar tal-ksur tal-liġi mhux fuq l-għaqda. U dak għad-dokument hekk jgħid. Jiġifieri hemm l-awtoritajiet ċivili jridu wkoll ikunu parti minn dal-effort. Tant jgħidlek Michael li jiena kont fi programm ieħor. Le le tant id-dokument jgħidlek. Li jiena kont f'programm ieħor xi tliet xhur ilu u di għamilta ċara għax min kienet imexxi l-programm beda jistaqsini ċerti affarijiet li jsiru fil-festi ksur tal-ordni pubbliku U jiena bdejt ngħid dik responsabbiltà tal-pulizija. U ġifieri kien hemm min interpretani li qed ngħid kontra l-pulizija. Dik responsabbiltà tal-pulizija. Okej, grazzi ħafna, aħna għaddu għal mument ta' riklami, komplu segwuna nkunu magħkom ftit ieħor. Għandek xi storja li tixtieq taqsam magħna? Iktbilna Realtà at maltanet.net
Ma' Go jiena nista' naqbad mal-internet minn hawn.
Anke hawn. Minn hawn ukoll. Minn hawn ukoll.
U minn hawn. Minn hawn ukoll.
Minn hawn.
Anke minn hawn. Minn hawn ukoll. Minn hawn.
Abbona Laptop Connect tina ta' laptop u go internet kif xejn flimkien ma' servizz tal-internet li jibda minn 35.99 euros biss fi xar. Go, made for you.
Prodott internazzjonali mibni Malta. Issa tista' tgawdi minn teknoloġija moderna biex tissalvagwardja u tipproteġi l-assi tiegħek. Minn ħwienet żgħar sal-akbar installazzjonijiet